Garga başlyk. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda bir tokaýda ýaşaýan guşlar öz aralaryna maslahat edip, özlerine ýolbaşçy seçmelidip karara gelipdir. Saýlawa birnäçe guş gatnaşypdyr. Dalaşgärleriň iň öňdebaryjysy Gargamyşyn. Garga bütin dostlarynyň öýüne aýlanyp, özüni ýolbaşçy saýlamagy haýyş edýär we ol dostlaryna Gowy adam iş başynda belli bolar diýýärdi. Saýlaw gutardy. Garga hem ýolbaşçy boldy. Garganyň baştutanlygynda guşlar agyr günleri başdan geçirýärdiler. Garga ýolbaşçylygyny bildirjek bolup, özüne aýratyn bir nyşanam edinipdir. Her kim oň bu bolup ýörşüne gülýämişin. Eýeri altyn bolsa-da, eşek ýene eşekligine galýar. Garga hem edil şuň ýaly, nyşan edineni bilen başlyk bolýarmy näme? Garga öz tabynlygyndaky guşlara azar berip başlaýar. Beýlekiler bolsa oňa geň galyp seredýärdiler. Kepderi çydam edip bilmän, ahyry dillenipdir. Dostlarym, men-ä garganyň ýolbaşçy bolmagyna närazy. Serçejik şonda, Eger garganyň başlyk bolmagyna närazy bolsaňyz, näme üçin başga birini saýlamadyňyz? Ot bolmaýan ýerde tüsse çykmaz. Bizden öňkülerem hiç hili ýolbaşçy saýlamandyrlar ahyry. Başga garga, Dostum, sen mamla. Hemmämiz bir agyzdan golladyk ony. Indi oň elinden sypyp bilseň zor boldugyň. Ol görenine buýruk berip ýör ahyry. Garga özüni şeýle bir hondan bärsi görýä welin özünden başgasy barada pikirem edenokdy. Ol başga haýwanlaryň ýolbaşçylary bilen ýygnak edip özüniň bir gün bütin tokaýa baştutan boljagyny aýdýady. Haýwanlar biri birine, Şu guşlara seret, Gargadanam bir ýolbaşçy bolarmy? Her agaçdan çemçe bolmaýşy ýaly, gargadanam baştutan bolmaz. Munyňyz sürini möjege nananyňyz ýaly bolýar. Şonda eşek, Dogry aýdýaň, boljak iş däl. Ýolbaşçy garga tokaýyň daşlaryna, Gülme goňşyňa, geler başyňa diýip ýazdyryp çykypdyr. Şonda geçi. Şuň ýaly garga bolaňdan bolmadygyň gowy, diýip, içini tutup gülüpdir. Günlerem geçip durdy. Gargany saklap bolar ýaly däl. Oň burny entegem ýokardady. Indiki saýlawlarda hem ýene meni ýolbaşçy seçerler diýip, pikir edýärdi. Günler çalt geçýärdi. Garganyň ýolbaşçylyk möhleti hem gutaryp gelýärdi. Ahyryn täze ýolbaşçy saýlamaly bolupdyr. Garga örän arkaýyndy. Şol ýaňky garga, Dostlar, hemmäňiziň görşüňiz ýaly, men bir ýyllap size gowy seretdim. Meň pikirimçe, ýene meni ýolbaşçy edip saýlarsyňyz, gowy bolar, diýipdir. Emma guşlar indi garganyň ýene ýolbaşçy bolmagyny islemeýärdiler. Olar öz aralarynda iň akyllysyny saýladylar. Şondan soň garga ýakyn dostam tapylmady. Ýolbaşçy saýlamak barada-ha pikirem etmediler. Garganyň elinde ýeke zat galypdy. Olam oň nyşanydy.